Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 15, versi minn wieħed sa 10. F'dak iż-żmien, Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħu lil Ġesù. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu, Nies midinba jilqa' għandu dan u jiekol magħhom! U Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola, Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh. Imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien u jgħidilhom, Ifirħu miegħi għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Jew min hi dik il-mara li jkollha għaxar drakmiet u titlef waħda minnhom, li mhijiex sejra tixgħel il-muspieħ u tiknes id-dar u tibqa' tfittex bil-għaqal sa ma ssibha? U meta ssibha, issejjaħ għandha lill-ħbiebha u l-ġirien. u tgħidilhom, 'Ifirħu miegħi għax sibt id-drakma li kienet intilfitli'? Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta' Alla għal midneb wieħed li jindem. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Xi jrid jgħidilna Ġesù bl-istorja tan-nagħġa l-mitlufa dwar is-saltna ta' Alla? Ir-rgħajja normalment kienu jgħoddu n-nagħaġ tagħhom fl-aħħar tal-ġurnata biex ikunu ċerti li jsibuhom kollha. Minħabba li n-nagħaġ min-natura tagħhom huma soċjali, nagħaġa mitlufa setgħet issib ruħha mitlufa u mfixkla għall-aħħar meta tinduna li sfat weħedha. In-niket u l-inkwiet tar-ragħaj kien jitbiddel f'ferħ meta kien isib in-nagħaġa l-mitlufa u jqiegħedha lura mal-kumplament tal-merħla. Il-ħaġa l-ġdida li Ġesù ried jgħallimna b'din l-istorja hi l-insistenza li l-midinbin għandhom jiġu mfittxija bit-tama li jerġgħu lura mal-kumplament tal-merħla u mhux sempliċement nitnikktu għalihom biss għax intilfu. Ġesù ma jifraħx meta xi ħadd jintilef, imma jixtieq li kulħadd isalva u jkun magħqud miegħu u ma' ħutu l-oħra. Hu għal din ir-raġuni li l-komunità li hemm fis-sema tifraħ meta midneb wieħed jiġi misjub u jingħata lura d-dinjità li kellu qabel. Din insibuha f'Luqa 15, vers 7. Għandna bżonn ta' ħafna persuni li jfittxu n-nagħaġ il-mitlufa fiż-żmien tal-lum. U inti, x'qed tagħmel biex twettaq din ix-xewqa tal-Mulej li ħadd ma jintilef? Titlob u tipprova treġġa' lura lejn Ġesù dawk li tilfu t-triq? Mulej, għallimni t-triq tal-umiltà u s-sempliċità tal-qalb. Ħallina nsib il-ferħ veru fik. Agħmel li d-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi ħalli l-oħrajn jaraw il-verità u l-imħabba tiegħek u jsibu t-tama u l-paċi fik biss.